Grazzi, jekk jogħġbu. Tajjeb. Tajjeb, e, grazzi ħafna mela li naqattu magħna għaw mill-lider għaw hekk għat-tendenza numeruża mhux ħażin u vera qegħdin nieħdu gost li naqattu magħna. E, din hija kif kont qed ngħid hija t-tieni taħdita attività online dis-sena tal-Akkademja U kull darba nipruvaw nvarjaw dejjem ovvjament is-suġġett u qed neħdu gost bil-parteċipazzjoni numeruża mhux ħażin li tikonna. Dan ix-xar ħsibna biex niffukaw fuq l-oratorju ta' Oliver Friggieri Pawlu ta' Malta u magħna l-lejl għandna żewġ mistednin li nirringrazzjom minn issa tal-kontributu tax-xogħol diġà eh, tar-riċerka li diġà għamlu ovvjament biex ikunu preparati anki għallum. lum lil Emmanuel Mifsud u lil Father Sherlock Camilleri li illejla se jitkellmu fuq l-istess xogħol imma interessanti ħafna minn dak li mill-ftit li qalulna biex ngħidu hekk li ħajħarsu lejn dan ix-xogħol imma minn żewġ perspettivi pjuttost differenti u naħseb li huma perspettivi ġodda u friski għal dan ix-xogħol li issa sar xogħol importanti ħafna eh, fl-istorja tal-letteratura Maltija. Biex ma ntawwalx ħafna inħanħalli f'idejhom, eh, ma nafx kif temu eżattament minn ħajibda bejnietom ġifieri nħalli f'idejhom biex ehm, jibda xi ħadd minnhom. Kif kienet jgħid konna qed ngħidu issa bejnietna tajjeb li nżommu il-mic fuq mute, imbagħad x'in ikun hemm il-ħin ehm, x'in jispiċċaw il-kellima u jkun hemm ħin anke biex niddiskutu biex nitkellmu tkunu tistgħu eh, tixelu l-mic u tistaqsu jew tirreaġixxu għal dak li tkunu smajtu. Nirringrazzjakom u nħalli fidej Immanuel jew Fader Xarlo biex eh, ikunu jistgħu jibdew.
Tibda inti Manuel xorta talija. Ok. Eh, sekonda zejra. Um. Sewa. Mela se nitkellem fuq il-klandestin, is-satra u l-misteru f'Pawlu ta' Malta. It-toroq tal-Mulej imserpa ħafna u l-istaġuni tiegħu strambi wkoll. Mill-artijiet kburin, mill-bliet setgħana dik lid moħbija għażlet dan l-iskoll. Waqfitni f'nofs it-triq dik l-id moħbija, u d-dawl qammiex għamilni bniedem ġdid, is-suj imexxini fost il-ġnus inbegħda u jiena biss għaddej u biss is-sid. Dan huwa l-bidu ta' l-oratorju Pawlu ta' Malta. Pawlu jirrakkonta l-inkontru ma' Alla fi triqtu lejn Damasku u ħajtu tinbidel ta' taħt fuq U Pawlu jiltaqa' m'Alla waqt dan il-vjaġġ li minħabba dan l-inkontru fit-tranżitu bejn pagan u nisrani jispiċċa fuq vjaġġ ieħor li wkoll jagħtih inkontru, did-darba ma' blata, inkontru li wkoll kellu jwassal għal tranżitu ta' poplu sħiħ, indiġenu ta' dan l-iskoll li nnawfraga miegħu waqt grigalata kerha. Biex ngħidu hekk Pawlu darbtejn jitwaqqaf f'nofs vjaġġ. Isib ostaklu għal dak li kien intenzjonat li jwettaq. Id-darbtejn jitwaqqaf mill-istess entità, id, li żżommu u tfixkillu l-itinerarju tiegħu. U fuq kollox hija id li ma tidhirx mhux għax hija inviżibbli iżda għax hija moħbija. Għaliex moħbija u mhux inviżibbli? Għaliex l-inviżibilità tqajjem id-dubju fl-eżistenza. Dan jiġri lil Alla nnifsu għax dejjem, jekk nassumu li jeżisti, huwa inviżibbli u li sakemm mhuwiex sottomess għal wieħed mis-sensi qabbli għandna raġun nissuspettaw li mhuwiex hemm. Il-ħabi, mill-banda l-oħra, jindika qabel xejn preżenza. Hemm id moħbija mela li fil-bidu tal-oratorju diġà tidher, jew aħjar ma tidhirx, tieħu azzjoni. Parentesi. Għala l-id? Għala din is-sineddoke ta' Alla antropomorfizzat? L-id, bħalma juri Michelangelo b'tant konvinzjoni fil-Kappella Sistina, hija dik il-parti tal-ġisem li treġi l-azzjoni, li timmanifesta l-azzjoni, dik il-parti tal-ġisem li tixhed l-awtorità, l-id li tagħti direzzjoni bis-seba' l-werrej, l-id li thedded bil-ponn, l-id li ssellem b'tixjira, l-id li titħaddet bil-ġestikolazzjonijiet, L-id li tmissek. Hija l-id li timmanifesta simbolikament ukoll il-ħsieb teista tal-providenza divina, l-att intervenzjonista ta' Alla li minkejja li qatt ma jidher, u alluri u allura biex nikkwota l-Friggieri, l-istaġuni tiegħu huma strambi, Appuntu għax ma jistgħux ikunu kwantifikati, l-effett tiegħu jiddetermina l-kors tal-ħajja. Dan kollu tagħmlu l-id, din l-id moħbija li kellha tibdel, jekk mhux ukoll tikteb, l-istorja kollha. Issa, is-simbolu tal-id attwalment Huwa metafora Biblika li nsibuha ħafna drabi fil-Kotba Mqaddsa, partikolarment it-Testment il-Qadim. Per eżempju, huwa u huwa u jkellem lil Mosè minn siġra taqbad bla tinħaraq, Alla jiddikjara, U mmidd idi u nidrob l-Eġittu bl-għeġubijiet tiegħi kollha. U darb'oħra hu u jiddiskuti l-istess kwistjoni ma' Mosè, Alla jisħaq, U madankollu Fargħun ma jagħtikomx widen u jien nitfa' idi fuq l-Eġittu u noħroġ il-qtajja tiegħi, il-poplu tiegħi, l-ulied Iżrael minn ġo nofshom, u jagħrfu l-Eġizzjani li jien il-Mulej, meta mmidd idi fuq l-Eġittu u noħroġ l-ulied Iżrael minn ġo nofshom. Eventwalment, meta l-poplu Iżraeljan joħroġ mill-Eġittu, Mosè jfakkru li ħriġtu ħriġtu mill-Eġittu minn dar l-ilsiera għax b'id qawwija ħariġkom il-Mulej. Is-saħħa ta' din l-id hija rikonoxxuta mill-Iżraeljani stess, tant li Mosè flimkien mal-poplu tiegħu jgħanni Lemintek, ja Mulej, int kbir bil-qawwa, lemintek, ja Mulej, trażżan il-għadu. Issa, tajjeb illi ninnutaw ukoll, però, li din ma kinitx id b'saħħitha biss, imma xi drabi anki vjolenti u tal-biża'. Fid-Dewterenomju, Mosè jirrakkonta kif lill-għedewwa tagħhom kienet ukoll id il-Mulej fuqhom biex qerrdithom minn nofs il-kamp sa ma ntemmu. Dawn mhumiex l-istampi kollha ta' din l-id il-għaliex din l-id taf tkun benevolenti. U aktar milli b'xi aggressjoni, kif anke naraw ngħidu aħna f'Iżaija u tant kotba oħrajn, turi l-providenza tagħha bil-karità u l-protezzjoni, kif jistqarr Esdra, ngħidu aħna, fil-ktieb tiegħu, Id il-Mulej Alla tiegħi kienet fuqi. Anki Ġob fl-agħar mumenti tiegħu jirrikonoxxi li Alla jintervjeni kif jaħseb li huwa l-aħjar u jaqsam dan il-ħsieb bl-użu tal-istess metafora, Min fost dawn kollha ma jafx li id il-Mulej għamlet kollox? Fi kliem ieħor, ir-raġunament teista għandu għeruq li jieħduh lura eluf ta' snin. Fuq kollox huwa argument li jirrispettja wkoll il-mitoloġiji ewlenin, inkluż dawk li jinterpretaw il-ġenesi tal-bniedem kollu lil hinn minn xi qawwa divina, anke jekk imbagħad Malli jitfaċċa d-divin jibda joħloq l-iskemi tiegħu kif jidhirlu u jimmanipula u jittrasforma skont l-etika tiegħu jew tagħhom fil-każ tar-reliġjonijiet politeisti. Minkejja l-kontro-argumenti miġjuba matul is-snin, il-fehma teista li Alla jintervjeni meta jħoss il-bżonn tibqa' waħda b'saħħitha, kif fil-fatt nistgħu naraw mill-oratorju ta' Friġġieri. F'dan il-każ, l-id ma taħdimx b'mod tant dirett bħalma naraw fir-rakkonti tat-Testment il-Qadim, tant li hija deskritta bħala moħbija. Pawlu ta' Malta, jew kif nistgħu insejħulu aktar Pawlu ta' Friġġieri, jitmexxa minn Mulej li huwa Alla klandestin, li mhux biss jimmanuvra mingħajr qatt ma jidher, imma bilkemm jissemma jaħdem il-pjan tiegħu fis-satra u b'diskrezzjoni kbira. Dan Alla moħbi, wiċċu ma jista' jilmħu ħadd. Fil-każ ta' Friġġieri, il-klandestinità ta' Alla ma twassalx għad-dubju fl-eżistenza, anzi għall-kuntrarju, tpoġġi lil Alla f'dimensjoni ta' misteru fejn kollox jinħadem fis-satra minn din il-forza kbira wisq biex tintlemaħ. Mill-ftuħ tiegħu, l-Oratorju jiddikjara din il-konvinzjoni teista li n-nawfraġju huwa riżultat tal-Providenza, Hekk kif il-ġrajjiet il-kbar irrakkuntati fit-Testment il-Qadim iseħħu biss għax hekk għażel Alla u għal ebda raġuni oħra, il-miġja mhux mistennija ta' Pawlu kienet fil-pjan providenzjali. Fit-Testment il-Qadim L-id tidher taħt tliet forom, l-id li tiddistruġġi lill-għadu, l-id li tippjana u l-id li tipproteġi. Fix-xogħol ta' Friggieri jidhru l-aħħar żewġ forom tal-id, għax minbarra li hija metafora tal-providenza, dejjem fis-sens teoloġiku tal-kelma, hija wkoll l-id protettriċi kif tidher fil-ktieb ta' Esdra u f'testi Bibliċi oħrajn. Xi ħadd mill-ekwipaġġ tal-bastiment li kien iddestinat imiss il-qiegħ jirrikonoxxi li l-id il-moħbija mhux biss ippjanat in-nawfraġju imma wkoll ħadet ħsieb tiskansa l-għarqa minkejja l-grigalata qawwija imqajma minnha stess. Imbierka l-id moħbija li mxiet magħna. Dan il-ħsieb tajjeb li niftakru ma kienx introdott fil-letteratura Maltija minn Friġġieli. Bejn l-1915 u l-1945, għalkemm mhux regolarment, Dun Karm iċċelebra n-nawfraġju ta' San Pawl Poeżija bl-iskop li jibdel lil qaddis minn appostlu u missjunarju għal mexxej politiku u simbolu nazzjonali, l-istess kif kellu jagħmel warajh Friggieri b'dan l-oratorju kif jixhed imqar it-titlu tiegħu u anki t-talba tal-Maltin meta fuq ix-xatt hu u se jkompli fi triqtu lejn Ruma jissupplikaw Ibqa' magħna biex tmexxi lil ġensna, ibqa' magħna biex tgħaqqad lill-kotra u tmexxina 'l quddiem. Fl-1925, Dun Karm jasserixxi l-fehma meta jikteb jasserixxi din il-fehma meta jikteb, Imbagħad il-qawwa t'Alla li l-ħlejjaq kollha żżomm u tal-bnedmin il-ġrajja b'għerf li ma bħalu ddomm. Duncan mhux biss jara l-intervent providenzjali iżda d-determiniżmu li jiżvolġi hekk kif Alla jdomm jiddisinja d-dinja b'dak kollu li jseħħ fiha. Sentejn wara jtenni din il-konvinzjoni u did-darba l-esperjenza tan-nawfraġju minbarra li hija qaddisa hija wkoll sublimi kif wara kollox titlob l-estetika romantika, le ma qamx minn jeddu l-baħar, ma venvinx minn jeddu r-riħ, it-taqliba kienet twaħħax iżda l-ħsieb ħanin, sabiħ. Fl-aħħar poeżija tal-Għaxra ta' Frar, jiġifieri dik tal-1945, Duncan mhux biss ikompli jisħaq il-pożizzjoni teista tiegħu imma talli juża appuntu l-metafora tal-id, maħbub Missierna, meta id moħbija tefgħetek f'nofs ta' lejl fuq ix-xtuttana, int fraħt u staġibt bil-qalb Maltija u xtaqt u fhimt li dejjem tibqa' magħna. Dan għandu jurina, jiġifieri, li s-Syneddoche Etalite fix-xogħol ta' Friġġieri ssegwi tradizzjoni metaforika li ma tirreferix biss għall-Kotba Mqaddsa, imma wkoll, anzi primarjament, għall-poeżija ta' Dun Karm. Fl-għeluq tiegħu l-Oratorju jerġa' jdur lejn is-simbolu tal-id, il-moħbija, meta jġib lill-Maltin fil-climax mużikali, għax ma rridux ninsew qed nitkellmu wkoll fuq biċċa mużika, meta fil-climax mużikali jkantaw Imbir Khalid moħbija li waslitek. Dan l-oratorju ma jixhidx biss il-wirt metaforiku u l-attitudni teoloġika li Friġġieri jieħu mingħand il-predeċessur li tant kien jammira, ma anke l-idea tiegħu ta' nazzjon u tan-nazzjon Għalhekk huwa diskors ieħor dan, nifhem, li jmur lil hinn mill-iskop tal-lejla tiegħi. Ma jaf ikun diskors importanti anki fid-dawl tal-fatt li l-Akkademja għażlet proprju dan ix-xogħol għall-attività tal-lejla. Forsi bqajna marbutin mal-idea romantika tan-nazzjon u mal-fehma klassika tal-providenza divina, mgħoddija lilna anke permezz tad-Dutturi l-Kbar tal-Knisja. Mhijiex biss din l-id li tinsatar f'dan il-vjaġġ imqalleb ta' Pawlu lejn Ruma. Il-proċess kollu huwa moħbi, għar-raġuni li min nieda u qiegħed imexxi kollox huwa misteru fih innifsu. It-toroq imserrpin li jagħmel allużjoni għalihom l-oratorju u l-istaġuni strambi jipperpetwaw din l-awra ta' misteru mifruxa tul l-oratorju kollu. Huwa għalhekk li l-persunaġġ imsejjaħ Ruħ, misteru ieħor minħabba li huwa personaġġ bla identità, iwissi lill-vjaġġaturi li se jseħħu ħwejjeġ strambi. Bħalma huwa stramb l-aġir ta' din l-id moħbija. Imbagħad hemm is-sattra skomda tal-maltempata nfisha li nikkwota twaqqa' dalma sħiħa li ħbiet kollox fi ħdanha. Anke l-aspett fiżiku fejn qiegħda topera l-id il-moħbija jieħu l-istess awra misterjuża. In-nuqqas ta' viżibilità mhux biss jiddrammatizza aktar in-nawfraġju imma jfakkar fil-klandestinità tal-arkitett ta' dan kollu. Ħarsa lejn il-madwar turina kif li kwota s-sħab qed jaħbi kollox. U ma jistax jonqos li jidħol il-lejl u l-lejl huwa iswed ħafna. Terġa' dan id-dlam li jaqa' waqt il-vjaġġ aktarx li jfakkarna fid-dlam li tiftaħ bih id-Divinja Kommedja mi ritrovaij per una selva scura. L-istess kif id-daħla lejn id-dinja sotterranja fl-Eneide tiddallam bil-foresta u ssir aktar misterjuża u tal-waħx bit-twissija ta' Sibilla, dan kien il-kliem iwaħħax misterjuż li s-Sibilla ta' Cume bassritilna. Saqa' fil-agħar ħaxxen leħinha f'ragħda tirbombja s-sewwa u tqartas kollox f'satra. Hekk ukoll jiġri fl-oratorju aktar ma l-bastiment jinġarr qrib Malta. Mill-għerien ta' qiegħ l-ibħra mudlama fejn iduru magħtbin l-ilmijiet, minn ġo xquq tal-blat moħbi hemm isfel ħarġet dagħwa sewdiena li dwiet. Għaldaqstant mhuwiex Alla jew l-id biss li huwa miqħbija, lanqas il-mappa tal-pjan misterjuż tiegħu, imma anke l-post. Bħall-vjaġġ ta' Dante u Virġilju qablu, il-vjaġġ ta' Pawlu ta' Malta huwa skur, anzi sewdien, fejn kollox huwa mistur u mdallam, midfun fil-kaos u d-diżordni. eh, skużawni, inħbit, qed nikkwota, inħbit jimsħaħ ix-xemx minn wiċċ is-sema u aktar tard l-għajnejn tas-sema nagħlqu inħlew u ma jidhrux. F'din is-satra u misteru jitfaċċa mbagħad l-iskoll li lid moħbija kienet ilha timbotta lejh il-bastiment ta' Pawlu. Hawn Friggieri jintroduċi misteru ieħor. Xi ħadd min-nawfragi josserva li dalwaqt se nirfsu fuq dil-gżira misterjuża mitlufa fost dawn l-ilmijiet imqallba. F'avventura bħal din F'avventura bħal din ma setax jonqos li anki l-blat li l-bastiment kellu jaħbat miegħu jkun misterjuż. La darba Alla huwa entità moħbija li tfassal l-istorja, tiddiriġiha u tiddetermina, kollox irid ikun pariġġ. il-misteru u s-satra li flimkien jikkombinaw il-biża' u s-sabiħ. Tlaqqigħ li, għal darb'oħra, ma jistax ma jfakkarniex fl-attitudni romantika li Fried Ġieri sostna tul il-poeżija tiegħu. Biex nikkonkludi, għax m'għandix idea ta' ħin, Nhar il-Ħadd 24 ta' Marzu 1985, fil-ħdax ta' filgħodu, l-Oratorju Pawlu ta' Malta ġie ppreżentat fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu. L-Isqof t'Għawdex jikkonkludi n-nota li kiteb fil-programm tal-okkażjoni b'daw il-kelmiet, Hija x-xewqa tiegħi u ta' bost oħrajn li jħobbu l-art twelidna u r-reliġjon għażiża tagħna, li l-messaġġ profond li joħroġ ċar mill-Oratorio Pawlu ta' Malta jiġi milqugħ bil-ferħ mill-poplu tagħna speċjalment miż-żgħażagħ, u hawn l-importanti, sabiex tkompli tissaħħaħ dejjem iżjed dik ir-rabta qaddisa li fil-pjan misterjuż tal-providenza divina għaqqdet darba għal dejjem il-ġens Malti mal-Appostlu Missierna. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Dr. Emanuel. Tut eh, ta' dik il-perspettiva li tajtna fuq l-oratorju. Immiss issa nistieden li l-Patri Charlo Camilleri ħaj tratta l-oratorju minn perspettiva tal-loġika u mitoloġiku tal-mit tal-kelma. Fidejk Patri Charlo.
Grazzi ta' din l-istedina biex nieħu sehem f'dan f'din il-laqa nħossa importanti u f'posta. Jina xtaqt nitkellem fuq Pawlu ta' Malta bejn il-loġika u l-mit fil-kelma, fil-kidba u fil-raġuni. U il-ġist tal-ħsieb li provajt noħroġ huwa ispirat ukoll minn minn dak li jgħid Oliver Friggieri wkoll fejn jitkellem fuq il-mument reliġjuż li huwa mbiddel f'għażla storika u kulturali, dan jgħidu fid-daħla li huwa jagħmel għal fil-ktejjeb li tqassam biex il-poplu jkun jista' jsegwi l-oratorju l-oratorio Pawlu ta' Malta fl-1985. U jina rajt kemm il-darba dan il jinu naqra dan l-oratorju kemm il-darba din il-xisima għal din il din il-laqa li għanna. Rajt fija il-prinċipju loġiku u mitoloġiku illi friġġieri jiġborhom flimkien jew jitfantu flimkien sabiex propju jipproponi mill-ġdid prinċipju ta' għaqda. Jiġifieri dak huwa l-ġist ta' dak li se nipprova nagħmel jiena llejla. F'għoxrin minuta niġbor ftit id-diskors. M'iniex se nagħmel PowerPoint imma qed ngħaddi t-taħdita biex inkunu nistgħu nsegwu. Minn hawn u minn hemm imbagħad nagħmel xi osservazzjonijiet li mhumiex miktuba. Meta fit-dsatax ta' Jannar is-Sur George Farrugia f'isem l-Akkademja tgħarrafli li se ssir taħdita dwar l-aspetti mill-Oratorio Pawlu ta' Malta, u ġejt mitlub biex nitħadded dwar xi bixra jew oħra, nistqarr li l-ewwel sentiment kien minn tant Pawlu ta' Malta qisu erġajna. Kważi kważi donnu mbagħad meta fittixt fil fil-ktieb awtobijografiku f'juri li ma jinxfux, kważi kważi rajt l-istess sentiment tal-Professur Friggieri meta Maestro Camilleri baqa' jsus warajh biex iħażżeż xi versi ħalli jkun jista' jimmużikhom. u qisu għall-bidu Friggieri jgħid li ma tantx daqqitlu li jikteb versi għal mużika u mbagħad qisha tintemm hekk. It-tema ta' San Pawl, iżid iżid Friggieri, kienet inħliet, kienet inħliet. U personalment inħoss ukoll li l-mit Pawlin, issa nitkellem ftit iktar fuq l-idea tal-mit, inħoss li nħela fis-sens li huwa magħsur kemm wieħed jista' jgħassru, U ma nafx kemm għad għandu s-saħħa ta' Mead għall-ġens tagħna. Mead fis-sens kontemporanju tat-tifsira tal-kelma kif juruna wkoll awturi reċenti bħal Dill, Fowler u oħrajn, jiġifieri ġrajja fittizja li mhux biss għandha qalba storika imma wkoll il-qawwa, u hawn qiegħed l-importanti, li twassal verità moħbija. Issa b'xorti ħażina meta nitħaddtu minn mit, f'moħħna għadu jitwi l-ħsieb politiku, insejjaħlu jiena, illi il-ġrajja mitika hija forma inferjuri jew superstizjuża ta' għarfien tar-realtà, u din il-fehma ssib l-għeruq tagħha fil-ħsieb Latin Ewropew li għal sekli sħaħ, għal sekli sħaħ ukoll użat biex isaħħaħ il-fehma politika wkoll tas-superjorità tar-razza, pereżempju, u l-kultura, fejn il-ġrajjiet il-kbar, dawk li bl-Ingliż ngħidulhom il-metanarratives, u l-Bibbja hija a metanarrative, u għal Malta l-Atti tal-Appostli, il-ġrajja tan-nawfraġju hija a metanarrative, fejn il-ġrajjiet il-kbar Bibliċi komuni għal ulied Abram kienu meqjusin ġrajjiet jew ġrajja teoloġika jew ġrajjiet teoloġiċi, filwaqt li l-ġrajja kbar oħra ta' kulturi kolonizzati u mjassra kienu meqjusin ġrajjiet jew ġrajja mitoloġiċi, u allura l-valur tagħhom huwa inqas u forsi huwa magħdud mal-ħrejjef. Illum però nippreferu nitħaddtu mill-mit fis-sens wiesa' tal-kelma u fis-sens proprju tagħha. Diġà il-Griegi, pereżempju, kienu jaraw fil-mit u fil-loġika żewġ modi ta' ħsieb, it-tnejn essenzjali, it-tnejn kumplimentari. Il-mit jirrakkonta fabula, biex nikkwota lil Certeau, Jirrakkonta fabula u jirrakkonta is-sens li nagħtu lill-esperjenza eżistenzjali tagħna. Il-mit għalkemm huwa marbut mal-presokratiċi, però ġifieri ma nistgħux ngħidu li waqaf magħhom, spiċċa magħhom. Il-logos min-naħa l-oħra huwa il-prinċipju tar-raġunar, ir-raġunar loġiku, razzjonali, xjentifiku, jekk trid pragmatiku. Fi żmienna anki fi żmienna fil-seklu li għadda anki Carl Jung pereżempju fuq livell psikoloġiku eh, jitkellem fuq l-arketipi li għandhom x'jaqsmu ma' dawn il-miti, mal-mit. U Nietzsche wkoll pereżempju kieku nistgħu ninterpretaw il-prinċipju Dionisjaku tiegħu u l-prinċipju ta' Apollo, eh, it-tnejn u li Zeus illi huma il-prinċipju razzjonali Apollo u l-prinċipju wkoll tad-dinja emottiva u eh, biex ngħidlek dinja interjuri, ehm, dinja wkoll anki ta' ċertu biżat irrazzjonali, id-dinja ta' Dionisju li aħna fil-mitoloġija norbtuh mal-imbit u d-baħrit. Imma il-koll kollox dan huwa marbut jew jitqanqal qudiem il-biża. iktar 'il quddiem se nsemmi pereżempju lit-teologu u filosofu Tillich li jitkellem fuq il-kuraġġ li tieqaf quddiem il-biża' u li narawh ukoll, jiġifieri fl-oratorju, għallinqas jiena narah, fl-oratorju Pawlu ta' Malta. Ġifieri illum nippreferu nitħaddtu mill-mit f'dan is-sens wiesa' u proprju tal-kelma, il-mit li jfittex is-sens profond tal-ġrajjiet li ngħixu u allura huwa hu nnifsu prinċipju ta' għaqda. Issa Friggieri dwar l-Oratorio Pawlu ta' Malta jistqarr li dam itella' u jniżżel sabiex jibda jħarbex erba' versi għaliex ma kellu xejn xi jgħid u meta ġietu il-kelma, imqanqal ukoll mill-ġrajja tal-firdiet politiċi u reliġjużi tat-tmeninijiet li fihom, huwa jgħid fil-awtobijografija, kien qed jara tikbeż mill-ġdid il-fjamma tas-sittinijiet, forsi b'mod aktar perikoluż. u li setgħet tikber u taħrab mill-idejn, ġietu din il-kelma mill-qalba ta' ruħu, jgħidilna li bdejt naqra r-rakkont Bibliku vers vers, bdejt niddrammatizzah u naqrah fid-dawl tat-tifsira reliġjuża tal-ħajja. Issa t-tifsira reliġjuża tal-ħajja jiena għalija hawnhekk naraha mhux fis-sens mifhum popolarment ta' twemmin jew ieħor f'Alla jew f'ieħor, imma f'dak il-mutur illi jagħti s-sens illi l-ħajja. Il-kelma reliġjon, jekk ikollna narawha etimoloġikament, ġejja mil-Latin religare, li min-naħa tagħha ġejja wkoll mill-verb Grieg lego, u li minnha mbagħad noħorġu n-nom logos, u dawn kollha jindikaw irbit, għaqda, raġuni, loġika, liġi u, f'Pawlu ta' Malta, Oliver, il-Professur Friggieri, isemmi l-liġi iktar minn darba, liġi illi żżomm kollox flimkien u li ma tħallihx jaqa' fil-kajos u t-tifrik jew dak li fil-Ġenesi, Kapitlu wieħed vers tnejn, insejħulu t-tohuwa bohu, t-taħwid u l-baħħ. Illi hawnhekk huwa mmaterjalizzat kemm bil naraħ jiena bil-konfużjoni ta' ilħna imma wkoll bil-maltempata. Dak il-logos li fil-Bibbja bil-Malti aħna qlibniha għal verb, għaliex jgħaqqad, jew kelma, fit-traduzzjoni tal-Prologu ta' San Ġwann. Inħoss li taħt Pawlu ta' Malta hemm dan il-ħsieb li fil-verità Friġġieri, għal min jafu qatt ma telqu minn ġo moħħu sal-anqas nifs ta' ħajtu u li b'ċertu insistenza kien jippridkah dan l-aħħar kull fejn kien ikun speċjalment meta kien ikollu l-opportunità li jitħadded f'xi qasam ekkleżjastiku jew ieħor. it-tieħ it-tieħ x'tema li jitkellem fuqha dejjem kien iżeffen fin-nofs u b'ċerta insistenza qisu preokkupazzjoni kbira dan l-element. Inħoss iżda li għal xi raġuni jew oħra f'Riġieli ma ġiex mifhum dwar dan il-punt kruċjali la mill-ekkleżjastiċi u lanqas mill-qasam sekulari. U nemmen li dan huwa t-testment li hu ħalla lin-nazzjon tagħna. Ma ninsewx li f'Riġieli, fi kliemu stess, ħa edukazzjoni fonda fil-qasam tal-ilsna, inklużi l-Grieg Klassiku u l-Latin, u wkoll jagħraf li bħala seminarista ġie ffurmat f'dawn is-sisien li huma il-bażi ta' kull kultura li tirrispetta lilha nnifisha, għax huma prinċipji li jmorru lil hemm minn kultura u twemmin partikulari. Huma prinċipji li nsibuhom taħt kull forma ta' kultura, taħt kull forma ta' reliġjon taħt kull għarfien ukoll filosofiku u anki wkoll mitiku sa ċertu punt. Fi Fjuri li ma jinxfux jikteb hekk, l-ewwel kors fis-Seminarju Maġġuri kellu jgħaqqad flimkien l-istudju xjentifiku akkademiku tal-letteratura mal-istudju tal-ħsibijiet il-kbar tal-istorja mill-eqdem filosfi Griegi sa għall-inqas il-ħassieba ewlenin tal-ewwel nofs tas-seklu 20, minn Sokrate u Platun u Aristotli u Plotinu u Santu Wistin u San Tumas, dawn kollha kienu jittrattaw fil-kitbiet tagħhom il-problematika tar-relazzjoni bejn il-logos u l-mythos. U mbagħad minn Hobbes, Descartes, Spinoza, Locke u Kant, u mbagħad Husserl, Bergson, Heidegger u Sartre u Austin u x'iżjed, jgħid il-Professur Friggieri. U għaldaqstant, tal-inqas għalija, mhuwiex diffiċli li nara f'Pawlu ta' Malta li Friġġier ifittex li jagħti prinċipju loġiku u mitoloġiku mżewġin flimkien, u li hu jiddeskrivih bħala mument reliġjuż li hu imbiddel f'għażla storika u kulturali. F'Pawlu ta' Malta, Friġġier jagħmel għażla konxja li la jispira ruħu u wisq anqas jagħti, nikkwota lilu, informazzjoni storika. iżda li jinżel fil-qiegħ tal-verità mitika tal-ġrajja tal-Atti tal-Appostli, li minnha nnifisha, lil hemm mit-tfettiq polemikuż fil-qasam storiku-ġeografiku, li minnu nnifsu tibqa' investigazzjoni ċatta u bla ebda qawwa u rilevanza ta' trasformazzjoni, għax fl-aħħar mill-aħħar dak li lilna jinteressana, hija, minnha nnifisha, din il-ġrajja tan-nawfraġju, fl-Atti tal-Appostli, riflessjoni teoloġika, simbolika jew mitika, qabel ma hija riflessjoni jew inkella rakkont storiku. Jekk trid, fuq il-Knisja tal-bidu li qed issib triqtha bejn il-kurrenti qawwija tal-ġrajja dinjija ta' dak iż-żmien, bejn Ċesri u l-Lhud, bejn is-superstizzjoni u r-raġuni, illi tagħha r-reliġjon ta' Pawlu kienet il-paladin. tajjeb inżommu f'moħħna pereżempju li fl-atti tal-martri dejjem, dejjem it-tensjoni jiddur fuq min hu bla raġuni jew superstizzjuż, jekk hux in-Nisrani jew ir-Ruman, jekk hux il-vittma akkużat jew il-ħakem li josserva l-liġi u hawnhekk f'Pawlu ta' Malta propju tiftaħ l-oratorjo jiftaħ bl-applikazzjoni tal-liġi għall-kundanna u l-kastig għandna propju jiftaħ bl-istqarrija ta' Pawlu u mbagħad hemm il-kastig. F'dan id-dawl nifmu għala friġġieri jagħżel li jgħid li nikkwota lilu li l-miġja ta' San Pawl hi silta mill-Bibbja iżda hija wkoll paġna mill-istorja ta' Malta u jien għalija mhux tant il għaliex storikament fis-sena 60 Pawlu ħabat ma' dil-blata, iżda għax din il-ġrajja hija minnha nnifisha, kif jgħid fil-ġiri wkoll, tagħqida ta' storja, tradizzjoni u immaġinazzjoni minsuġin f'rakkont wieħed, u li f'riġġieri dawn kollha jirreplikom quddiemna f'Pawlu ta' Malta, anki l-fatt li jagħżel li jagħti t-titlu Pawlu ta' Malta, ġifieri nistgħu ngħidu Pawlu s-Sirjan, Pawlu ta' Kristu, Pawlu tal-Bibbja, Pawlu ta' Friġġieri, Pawlu tal-Belt, Pawlu ġifieri fl-isem stess Pawlu ta' Malta diġà Friġġieri qiegħed jiġbor f'dak l-isem storja, tradizzjoni, immaġinazzjoni minsuġin f'titlu u f'rakkont. U għalhekk huwa stess jagħraf li minkejja li ma kellu l-ebda skop politiku jew partitarju, Friggieri jagħmel distinzjoni fil-fatt bejn messaġġ nazzjonali u wieħed politiku, meta jħares lura jagħraf li Pawlu ta' Malta seta' jinftiehem b'xi mod politiku. U hekk kien, lil hemm mill-partiġġaniżmu, jgħidilna wkoll, kont se nqiegħed fuq il-fomm ta' eluf ta' Maltin kelma li biha setgħu jitkellmu ma' Alla tagħhom, kelma lil Alla għal Malta. Kont eċitat biex nara kif kien se jkun effettiv il-kliem li kont ktibt. U jiena jidhirli li Friggieri hawnhekk juża l-kelma, il-kelma kelma, b'mod insistenti il-għaliex donnu qisu jrid juri li din il-kelma għandha din il-qawwa li tgħaqqad. Din il-kelma għandha din il-qawwa loġika, din il-qawwa ta' rabta. Rabta tal-poplu ma' Alla, rabta ta' Alla ma' Malta, rabta wkoll tal-poplu miegħu nnifsu. U Hawnhekk, jiġifieri, l-iktar kelma importanti hija effettiv ukoll, kif kien se jkun effettiv dan kollu. Fil-fatt il-qawwa ta' Pawlu ta' Malta nħasset meta Knisja u Stat ġew flimkien. Meta l-poplu bi ħġaru mela San Ġwann, li Friggieri jsejjaħlu knisja, fortizza u teatru. Meta l-poplu għajjat għall-biss biex terġa' tiġi kantata jew biex ngħidlek sew biex terġa' tiġi ripetuta it-talba li l-Maltin jagħmlu lil Pawlu biex jibqa' magħhom u jgħidilhom kelma, kelma li taqqat. Meta l-poplu beka, jgħidilna Friġġieri. Meta l-oratorju mbagħad ġie mtella kemm-il darba wara l-1985. Friggieri jagħmel il-punt li dakinhar għalih San Ġwann kien knisja, kważi kważi jrid jgħid knisja fil-veru sens tal-kelma, mhijiex teatru, mhijiex fortizza, imma ma se noqgħod nidħlu fl-etimoloġija ta' fortizza u s-simboloġija tagħhom u t-teatru, imma hemm dan l-element ta' knisja illi jisu jrid ifisser prinċipju li jiġbor flimkien knisja mill-erq kenese, nħorġu wkoll kinsa tiknes li fil-fatt huwa l-azzjoni l-att li tiġbor flimkien għad-derivati kollha ta' dan l-erq. U knisja għalhekk ngħidulha knisja x'tiġbor flimkien. Taqqat. Eh, u friġġieri b'insistenza kbira jgħid għalija dakinhar San Ġwann kien knisja. Meta fis-sitta ta' Frar li għadda l-President ta' Malta ħabbar li se jniedi konferenza għall-għaqda nazzjonali, kont għadni qed intella' u inniżżel x'se ngħid u fuq x'se naqbad fuq dan l-oratorju. U għaddieli l-ħsieb li forsi Pawlu ta' Malta għadu rilevanti, għaliex neħtieġu mill-ġdid illi infittxu Il-logos li jorbotna. Dik li Friggieri jindika bħala ir-raġuni wara l-ħolqien u wara kulma jeżisti, inkluż il-maltemp, fin-numru ħamsa tal-Oratorio, fil-parti fejn jitħaddet mill-bxara. jippreżentalna din ir-raġuni li għall-fidi ta' Friġġieri u anki fl-Oratorio hija raġuni li għandha wiċċ, huwa Alla, hija l-providenza tiegħu, tajjeb li biex nallaċċja u naqbad ma' dak li kien qed jgħid Emanuel Mifsud, l-id hija importanti ħafna wkoll il għaliex anki fit-tradizzjoni Kattolika, fit-teoloġija Kattolika, l-id marbuta mal-providenza, marbuta mal-azzjoni ta' Alla, l-id hija l-metafora jew inkella s-simbolu ta' Ġesù Kristu, jiġifieri Alla li niżel fostna, il-Logos li niżel fostna, u li bih Alla jsalva, li bih Alla jfejjaq, li bih Alla jgħaqqad. U allura meta aħna nsibu dan il-Logos, Issa hux Kristu jew hu x'inhu, jiġifieri mmur lil hemm minn tradizzjoni reliġjuża partikulari. Meta nsibu l-logos, jiġifieri r-raġuni illi torbotna, dan ovvjament imbagħad jissarraf f'għaqda tassew nazzjonali, f'nazzjon li bħal kullimkien u bħal f'kollox f'din id-dinja bħalissa għaddejjin minn taqlib ta' bidliet radikali f'kull qasam. Fil-qasam antropoloġiku, fil-qasam soċjoloġiku, fil-qasam mediku, fil-qasam ukoll lingwistiku, f'diversi oqsma. Fil-qasam ukoll globali, taħlit tal-popli, Pawlu ta' Malta jagħtina nħoss jiena jekk immorru lil hemm, ġifieri naqbżu lil hemm mill-qoxra tiegħu ta' rakkont nisrani, jagħtina l-għodda teknika poetika illi aħna nistgħu nħaddmuhom għal żmienna biex nibdew mill-ġdid, nagħmlu mill-ġdid tiftix għal dan il-logos illi qiegħed jorbotna bħala poplu. Għaliex karatteristika tal-Logos hija li mhux inti toħolqu, il-Logos qiegħed hemmhekk, inti tiskoprih. U allura hemm diġà loġika li tgħaqqad lil dan il-poplu li forsi jidher li wkoll huwa mifrud. U x-xogħol tagħna huwa li insibuh dan il-Logos, din il-loġika. Hemm relazzjoni kbira u kostanti, pereżempju, fl-Oratorjo bejn il-Liġi u l-ħaqq. Fin-numru tnejn, fejn jirrakkonta l-kastig, proprju jibda hekk, il-kotra tgħajjat, Il-mewt, il-mewt lil Pawlu, li ħadha kontra l-liġi! Il-mewt, il-mewt, il-mewt! Ġerusalemm isirlek il-ħaqq biex nifhmu sewwa x'inhu l-għajb li għamilt. U anki fid-difiża, per eżempju. Pawlu jidher fin-numru tlieta, meta jiddefendi lilu nnifsu, jidher bħala il-filosfu stojku. illi ma jibżax jgħix imma lanqas jibża' imut. Seneca, per eżempju, jitkellem, li kien Stojk, filosfu Stojk, jitkellem fuq dawk illi lanqas jafu jgħixu, jibżgħu jgħixu, ma jridux jgħixu, imma fl-istess ħin lanqas jafu jmutu. Din l-immaġni ta' Pawlu, per eżempju, fin-Numru Tlieta, Ma nqast lil ħadd u lanqas ksirt il-liġi, għamilt is-sewwa biss u dan intafu, Irrid li jsir ħaqq minni quddiem Ċesri, u jekk wettaqt il-qerq li l-mewt isejjaħ, ma nibża' xejn u l-mewt ħa tiġi fuqi. Jekk jiena mingħajr ħtija, ħadd, ħadd minnkom ma jista' jmissni. Irrid immur għand Ċesri. Issa noqgħod nikkwota l-paragrafi kollha, imma hemm din ir-relazzjoni bejn il-liġi u l-ħaqq, bejn il-kelma, pereżempju, il-kelma li hija logos, il-kelma li torbot, bejn il-kliem u l-imġieba li jikxfu minnufih min huwa u x'għamel fin-numru erba' tal-akkuża Festu jgħid isimgħu ja sultan u intom ħuti. Mbagħad jitkellem fuq Pawlu u jgħid araħ qudiemek hawn. Il-kliem li mġiba se jikxfu minnu fih min huwa x'għamel. U mbagħad iktar l-isfel fil-parti fejn jitkellem fl-oratorju fuq il-bxara fil-ħames paragrafu, l-paragrafu ta' qabel tal-aħħar, Pawlu jgħid fuqu nnifsu l-istess kliem illi jgħid fuq Alla ċoe u fuq Ġesu Kristu dak illi il-kliem illi jgħid ehm, Festu fuq Pawlu. Dimt ħafna biex tinqered il-kelma ta' Ġesu. U llum ninsab qudiemek biex ngħidlek dan minnu. Ġifieri l-kelma qed tirrifletti wkoll ehm, l-identità. u allura qed jgħaqqad il-kelma loġika, l-kelma li tgħaqqad ma' persuna konkreta fil-kuntest tal-oratorju Ġesu Kristu. Imbagħad għandna wkoll rabta kbira fl-oratorju bejn l-għerf u l-ġenn. Din hija interessanti ħafna, pereżempju fil-paragrafu 6 jew fit-taqsima 6, it-twiddiba u t-talba, hemm dan l-għerf li għandek se jwasslek biex tiġġennen. Ġifieri hemm din ir-rabta bejn l-għerf u l-ġenn li hija rabta filosofika u letterarja qawwija ħafna. Għandna l-Erasmus, pereżempju, Erasmu li jikteb it-tifħir tal-ġenn. Jew anki pereżempju Shakespeare. Insibuha din ir-rabta fl-opri tiegħu bejn l-għerf u l-ġenn. Jew inkella it-traduzzjoni mistika kemm fil-Lvant u kemm fil-Punent tal-Eurodivi, dawk li nsejħulhom il-boloh għal Alla, il-boloh li huma għorrief. Jew fl-Idjota ta' Dostoevsky, pereżempju, l-għaref, min hu l-għaref, huwa l-idjota, l-miġnun. U fil-ġenn, hemm il-veru għerf. U allura hawn din ir-rabta, din ir-rabta kbira fl-oratorjo bejn l-għerf u l-ġenn u kważi kważi wkoll meta Friggieri jirrifletti fuq x'qanqlu biex jagħmel biex jikteb dan l-oratorjo, kważi kważi jagħti ħjiel ta' ġenn li jagħmel qisu ġennata, ġifieri kien hemm jgħid aspetti illi jiena ma kontx qed narahom. li kważi kważi qed jgħid li jiena kont miġnun, ma jgħidhiex litteralment imma jalludi għalija li qisu għamel ġennata li daħal f'din il-biċċa xogħol. Jew inkella relazzjoni bejn is-sultan pagan u Ruman li interessanti ħafna fin-numru sitta jemmen fil-kelma tal-Mulej, Pawlu jgħidlu jiena naf li inti temmen fil-kelma tal-Mulej u bħala Mulej insibu s-sid jew il-prinċipju li jmexxi kollox, Minkejja li nafu li dan il-pagan ma jemminx fil-Mulej, ġifieri fl-Alla ta' Abram, ta' Iżakk, ta' Ġakobb, l-Alla ta' Ġesù Kristu, imma jemmen f'din il-kelma tas-sid, f'din il-kelma tal-prinċipju li jmexxi kollox, din il-loġika. U ukoll kontra, pereżempju, is-superstizzjoni tal-poplu tal-gżira illi jemmen fil-qawwiet irrazzjonali, jekk tridu, għadu jgħix fid-dinja mitika fis-sens popolari tal-kelma u fis-sens dispreġattiv tagħha, illi jqajmu fil-fatt ġudizzju u reazzjoni daqstant irrazzjonali ta' qerda u firda. L-istess, qegħdin fl-istess ilma, bħall-baħħara tal-ġifen, li ma jifhmux il-ħwejjeġ strambi li qed iseħħu fin-numru 8 u 9, l-ewwel nett għax jinsabu mgħaddsin fihom. Qegħdin fil-maltempata, qegħdin fit-tempesta. U iktar u iktar għax m'għandhomx il-ħila bħal Pawlu li minkejja id-dlam u l-id li ma tidhirx li qed taħdem, in-numru 10, jerfa' rasu lejn il-wegħda. F'Pawlu ta' Malta, fl-Oratorio, f'Riġġieri, jurina lil Pawlu illi jerfa' rasu lejn il-wegħda u l-wegħda hija kelma mogħtija, kelma li torbot allura jekk jiena ntik kelma qed nintrabat. Bil-Latin ngħidu promissio boni viri obligatio est, il-wegħda tal-bniedem li huwa raġel hija obbligazzjoni, ssir obbligazzjoni, tintrabat. U b'din il-ħarsa nnutaw li l-istess ħolqien jiġi rifless ta' din il-kelma mill-għoli li żżomm kollox flimkien u li ma tonqos qatt, fin-numru ħdax. Hemm rabta wkoll f'Pawlu ta' Malta bejn il-kelma u l-kuraġġ, li minkejja kollox iġġib fejqan, fin-numru għoxrin. U dal-ħsieb insibuh ukoll fil-filosofija teoloġika, anzi, filosofija mistika ta' Paul Tillich, b'kuntrast mas-superstizzjoni u l-biża' li jimblokka u jqanqal il-firdiet. Dan il-ħsieb insibuh fil-ktieb tiegħu Courage, The Courage to Be, li fih jittratta proprju diversi elementi ta' superstizzjoni u diversi elementi ta' ansjetà u tiġrib u kif l-istojku, per eżempju, in-nisrani u l-psikologu jittrattaw ma' dan il-biża' tat-telfien. mill-libido tal-mewt, biex nitkellmu hekk f'ċertu sens. U hemm ukoll il-biża' mill-mewt u mit-telfien li nsibuha wkoll fin-nawfraġju ta' San Pawl u anki wkoll kif jirrendiha Friggieri fl-Oratorio. Per eżempju, l-Istojku għandu dan l-għerf tar-rassenjazzjoni, mentri n-Nisrani għandu l-għerf tas-salvazzjoni. fuq livell psikoloġiku hemm is-saħħa li inti tibqa' wieqaf quddiem ukoll it-tiġrib u quddiem dak kollu li qiegħed jitfarrak. Imma dejjem hemm dan l-element ta' biża', dejjem hemm din ir-reazzjoni stojka, nisranija, psikoloġika quddiem il-biża'. u kważi kważi friġġieri jrid joħodna għat-traxxendenza, ġifieri li aħna ngħaddu mill-maltemp imma nibqgħu sħaħ, li hija wkoll punt importanti, aspett importanti mill-mit tal-Atti tal-Appostli fuq in-nawfraġju ta' San Pawl. Dal-ħsieb insibuh ħetta, forsi dawn huma, għalija, naħseb jiena, huma elementi li lil hemm mill-ġrajja Pawlina li tesprimi l-immaġinarju u l-lingwaġġ Nisrani, u li forsi llum il-maġġoranza taċ-ċittadini Maltin aktarx għadhom m'għadhomx jidentifikaw ruħhom magħha, il-mit Pawlin m'għadu jgħidilhom xejn. Jeħtieġ li niskopruhom mill-ġdid, dawn l-elementi, nħoss jiena, b'risq ġensna u pajjiżna, li llum ukoll huwa msejjaħ jagħmel għażla storika u kulturali imġedda f'dinja li qiegħda tinbidel u li hija differenti ħafna miż-żmien li fih kiteb Friggieri, miż-żmien li fih ukoll wasal Pawlu Malta fin-nawfraġju tiegħu fostna. Grazzi.
Grazzi Patri Xarlo ta' dik it-taħdita ferm interessanti. Nistiednu issa lill-udjenza preżenti biex jekk hemm xi kummenti jew mistoqsijiet nistgħu niftħuha diskussjoni.
Eh, Mario jena, nista' nitkellem? Mela, le Mario. Eh, tlet punti. L-idea ta' Alla li jeqret tad Deuteronomju Noqogħdu ftit attenti għaliex Alla meta jeqred jeqred l-għedewwa huma simbolu tad-dnub u għall-ħażen. U naħseb li jista' jkun hemm każ ta' antropoformiżmu fejn aħna qegħdin ir-rabja tagħna, s-sens ta' ġustizzja, s-sens ta' kefrija tagħna qed nitfgħuha fuq Alla. Dak bħala kumment ġenerali. Interessanti li Oliver juża l-frażi id moħbija kif qal Emanuel li ħadha minn Dunkarm, ma jużax il-terminoloġija Manzonjana providenza li inċidentalment hija l-isem tad-dgħajsa tal-familja Malavolja Verga li kien kittieb verista kif tafu. Dawk bħala kummenti. Issa għandi mistoqsija jew tnej. Kemm hemm kerigma f'Pawlu ta' Malta? Kemm il-lingwaġġ ta' Pawlu ta' Malta għadu relevanti Poetikament, illum,
2021. Se nuġi fil-qosor ħafna, ta' maġen bi għedin qed iħafru u naħseb li qabli jinstema. Kemm għadu relevanti illum il-ġurnata. Jien naħseb fi żmien illum il-ġurnata għandna ehm, idejat totalment differenti dwar ngħidu aħna xi kostitwixxi nazzjon. U allura eh, għal numru sostanzjali ta' nies ma naħsibx illi il-viżjoni li tagħna eh, friġġieri li hija ehm, wirt wirt eh, ir-romantiċiżmu Malti u anka Ewropew ehm, se jkunu wis kompatibbli magħha. Ehm, ġi anka anka l-istess kunċett ta' nazzjon illum il-ġurnata huwa huwa dubitat ħafna. U allura jekk hux relevanti jew le, ma nistax ngħid huwa relevanti jew mhuwiex relevanti, jista' jkun relevanti għal xi nies, jista' jkun mhux relevanti għal nies oħrajn. Ma naħsibx li illum il-ġurnata nistgħu eh, niġġeneralizzaw daqstant u ngħidu dan huwa diskors relevanti jew dan mm. diskors li m'għadux relevanti. Jiena naħseb illi għal xi nies huwa relevanti għal oħrajn mhuwiex. Pereżempju, jekk wieħed jieħu ngħidu aħna is-sitwazzjoni li sibna rwieħna fiha minn dis-sena l hawn, għal raġunijiet storiċi li jmorru li lim mid-diskurs tal-lum. Isu għam ċertu element anka ta' nazzjonalizmu Jien naf li noħorġu l-bnad għal inqas sena ilu konna noħorġu l-bnadar ta' Malta, eh, mm. nitkellmu fuq l-assedju tal-virus, eh, nerġaw inqajmu miti ta' jien naf li irbaħna l-assedji kollha u se nirbħu dan l-assedju wkoll, sa barra l-fatt li ma tantx li qed nirbħu l-wisq, l-virus bħalissa, ma id-diskors daqqa waħda kwita u allura jista' jkun li qed nintebħu illi illi dad diskors ta' nazzjon forsi anka aħna qegħdin nintebħu illi mhux daqstant eh, m'għadux daqstant kif ħassejt ma forsi għandi żball ħassejt illi donot jipproponi Patriciello li, li, li illum il-ġurnata sar aktar dubjuż dan id-diskors. Ma nafx, dax naħseb jien naturalment.
Ma nafx ix mistoqsija għalija wkoll kienet. Kerigma u? Appart il-kerigma. Għax il-kerigma diġa qed immorru fuq livell ta' evangelizzazzjoni, xandir ta' bxara tajba. U naħseb, orraj, dak huwa diskors li huwa importanti ħafna nħossina. Jiena nħoss li friġġieri u għalhekk li xi kultant inħoss li ma ġiex mifhum f'dak li prova li jħalli lil pajjiżna, lil pajjiżna, lil ġens tagħna. Il għaliex jekk inneżżgħu lill-friġġieri mill-qoxra biex ngħid hekk, ma rridx niftiehem ħażin ta', ma jekk inneżżgħuh mill-qoxra Nisranija u Kattolika, taħt dik il-qoxra Nisranija u Kattolika, Friggieri għandu viżjoni bbażata fuq filosofija u antropoloġija li hija universali. U jiena meta tkellimt fuq il-loġika u l-mit li huma żewġ elementi li aħna norbtuhom mad-dinja klassika, bir-razzjonaliżmu tajna aktar enfasi fuq il-loġika u x-xjenza u l-pragmatiżmu, imma fl-istess ħin il-bniedem qegħdin ninnutaw illi għad għandu bżonn il-mit, il-mit fis-sens kif qed nitkellem jiena illi joħloq storja illi tatih il-verità jew tfissirlu il-verità fuq u nnifsu fuq dak li hu u fil-każ tagħna fuq il-ġens, fuq il-ġens tagħna. Ġifieri jiena lija friġġieri huwa attwalissimu u dan huwa l-wirt li hu ħallilna u li sfortunatament inħoss li mhuwiex mifhum, ma ġiex mifhum, laqqas mill-Knisja, dejjem noħduh li qisu jrid jagħmel minn Malta jerġa' Kristjana. Professur Friġġieri ma kienx ma kienx baħnan, ġifieri kien jaf x'inhu għaddej f'pajjiżna, jaf ukoll id-dinja minn liema tibdil radikali għaddejja. Ġurina nħoss l-attualità ta' friġġieri tal-ħsib ta' friġġieri huwa dan illi jekk qegħdin infittxu u qegħdin inħossu li għandna bżonn għaqda nazzjonali u issa nazzjon fis-sens tal-lum, ġifieri s-sens tan-nazzjon kif qal Manuel Mifsud, anki politikalment imbidel ħafna, ġifieri Aħna għaddejna minn epoka ta' imperi u mbagħad biex ngħidlek l-evoluzzjoni kbira tan-nazzjon u issa qegħdin f'dinja li hija globali, ma nistgħux nibqgħu nitkellmu minn Malta daqs li kieku ż-żokra tad-dinja. Ġifieri, eh, allura dan iġib minnu, iġib iġib minnu nnifsu id-dover u d-dmir illi nfittxu dik il-loġika illi lilna tgħaqqadna u tagħtina sens, u f'liema fabula, f'liema storja, f'liema mit, li mhux bilfors mit minn stejjer antiki, imma x'inhu l-mit illi se jżomm Din il-loġika, din il, biex ngħid hekk, din ir-raġuni illi lilna tagħmilna dak li aħna illum. Jiena naħseb illi kienet tgħid ħafna illi l-fatt anki, ma rridx nidħol f'kwistjonijiet politiċi, imma tgħid ħafna li il-President xahar wara li ġie biex ngħid hekk ivvintat jew maħsub dan il, din il-laqgħa tagħna llejla jitkellem propju fuq il-bżonn tal-għaqda nazzjonali, fuq il-ħtieġa li nirriflettu fuq l-għaqda nazzjonali. Jien ma nafx x'kien hemm fil-ħsieb tal-Akkademja tal-Malti, imma għalija jekk huma huma koinċidenzi, imma huma koinċidenzi li juruna kważi kważi x'nixtiequ għall-ġens tagħna. Bħal meta twaqqaf pereżempju il-forum għas-saħħa tas-soċjetà, the well-being of society, impliċitament u biex ngħid hekk, konna qegħdin ngħidu li there is no well-being in society, skużawni qed nitkellem bl-Ingliż, għax meta inti tagħmel enfasi fuq li hemm bżonn ta' xi ħaġa jfisser li hemm in-nuqqas tagħha. U jien naħseb li Friġġieri hawnhekk dan huwa li ħallielna u l-attwalità tiegħu illi infittxu, insibu Dik il-loġika illi lilna llum tagħmilna dak li aħna u kif se nirrakkuntawha din, kif se nirrakkuntawha. Il-mit huwa storja, il-mit huwa fabula, il-mit huwa poetika, il-mit huwa letteratura, il-mit huwa arti. U dak hu l-ġmiel ta' Pawlu ta' Malta illi Friġġieri b'għerf kbir u b'sottilezza kbira għaqqad loġika u storja Ħoloq storja apparti mill-istorja tal-Atti tal-Appostli, reġa' ħoloq storja oħra, għalhekk Pawlu ta' Malta. Il-Pawlu ta' Malta mhuwiex il-Pawlu tal-Atti tal-Appostli. Huwa ispirat minnu imma mhuwiex il-Pawlu tal-Atti tal-Appostli. Hemm elementi li ma nsibuhomx fl-Atti tal-Appostli. U illum, nħoss jiena, rridu nagħmlu l-istess eżerċizzju. U jekk l-akkademja u l-ħassieba u l-artisti u ma jagħmluhx dan, se jkollna vojt kbir fis-soċjetà tagħna. Jiena nħoss li għalhekk huwa attwali ħafna fl-ġiri, għalhekk huwa attwali ħafna fl-ġiri. U naħseb jiena ta' min wieħed ħanuża kelma kera ta' ma nħobbx nuża jien, eh, jintuża dan il-wirt li ħallilna għaliex il-poplu f'pajjiżna iħoss dan il-bżonn u b'xi mod anki f'dawn f'dawn ix-xhur u f'dawn il-jiem uri illi Friġġieri jirrappreżenta huwa parti minn din l-identità ta' dan il-poplu. Msiken aħna jekk ma u boloh jekk ma ma ngħaddulux dan il-wirt illi ħallielna. Imma fuq livell profond, fuq livell profond, ġifieri mhux fuq livell ta' superfiċjali, ġifieri Imbagħad ovvjament hemm id-diskors tal-kerigma ma dak diskors diskors ieħor li ma narax ma narax ehm, fis-sens parti minn din il minn din il mill-iskop ta' din l-eżerċizzju li qed nagħmlu. Ma nafx, jiena ngħid ħafna ta' waqfuni.
Grazzi mill-ġdid Patri Ċarla jekk hemm ċatt ieħor. Xtieq jagħmel intervent. Nistiednu jidħol.
Um, hello?
Hello. Hello, Signora Frigieri. Um, uh, xtaqt naddi kumment aktar minn min punt personali tal-esperjenzi li ħduni l-ura ħafna snin. Smajt din it-taħdita b'interess kbir u naħseb itħalli lok għal ħafna ħsieb warajha, għal ħafna argumenti filosofiċi u aktar profondi. Kummentax l-ewwel ħaġa ġedittu li memori li jmorru lura kif għad għal ħafna snin dak iż-żmien kelli 11-il sena. Però huwa naħseb mix-xogħlijiet tal-papà huwa l-aktar xogħol li jiena niftakru jidmu jiktbu quddiemi. Kont għadni żgħira però dan ix-xogħol niftakar b'mod ċar niftakru jgħid li kien għaddih u rrevedih mal-25 darba u niftakarni nkont nagħmel il-provi miegħu ta' tifla żgħira li kont. U milux b'mod inċidentali qiegħda fl-istudju tiegħu u prop tiġi fidi x-xogħol ta' Paolo ta' Malta miktub dak iż-żmien bil-bajro, bil-pinna. Jiena niftakarni kont hemmhekk għal kull eżekuzzjoni li saret madwar 20 darba u kif semmejtu intom referenza għal Konkadra ta' San Ġwann, u nif fis-sens itkellem li ta' mozzjoni fuqha din. Il-papa meta kien ikollu xi serata kien ikun naqra ċitant mhux ħażin. U dakinhar b'mod sinċier niftakru tipo li aqqasu stess ma stenna li se jkun hemm dawk in-nies li tipo wara dik is-serata li hu stess kien baqa' sorpriż bil-folla numeruża li kien hemm. U kif semma xi ħadd ukoll minnkom Niftakar ta' kull darba, naħseb l-aktar jiena dawn il-versi bil-ammarijiet tgħallimthom bl-amment. U niftakar l-għajta tan-nies lejn l-aħħar li b'mod ukoll emozzjonali kienu dejjem jistennew li terġa' tindaqq u titkanta l-għeluq tagħha, ibqa' magħna, ibqa' magħna Pawlu. U wkoll nħoss li għandi nikkumenta x'huwa xogħol naħseb mix-xogħlijiet tiegħu li hemm diversi oħra li kienu għal qalbu, però dan jibqa' naħseb l-aktar xogħol għalih li kiteb jew li sema' u li ħadem fuqu b'ċerta passjoni u li għalija u anka parti mill-familja tagħna jibqa' naħseb xogħol marbut aktar minn oħrajn ma' qalbna. Proset tal-interventi.
Grazzi ħafna. Napprezzawa ħafna dan l-intervent vera vera sabiħ. Żgur se jibqa' rekordjat l-istorja tal-Akkademja. Jekk hemm iżjed mistoqsijiet, forsi kummenti, idejat, biex nkun nistgħu nkomplu bil-taħdita. Ma nafx għanni x'nikkonkludu, nistieden il-Presidenta Senjorina, il-Senjura Anne-Marie Schembri, forsi trid tikkummenta jew tagħti xi osservazzjoni.
Nirringrazzjak l-ewwel nett Rita talli kont qed tikkoordina din it-taħdita wkoll fit-tieni parti tagħha. Nirringrazzja nerġa' lill-kelliema li preparaw mhux ħażin għal din għal din it-taħdita tal-lejla. Nirringrazzja wkoll lil dawk li taw l-interventi tagħhom u kol ovvjament għamlu il-taħdit aktar iktar ħajja minn dawk l-interventi li rajna. Minna ħatijaj memx xinżit iżjed ma nafx jekk il-kelli ma jgħidu xiejdu xaħġa forsi u kol tal-axħar jekk fil-kas nkunu nistaw nikkonkludu. Nirringrazzjaw koll l-udjenza li naqdu maħna minn djarhom u ipparteċipaw u dawk ukoll li ipparteċipaw. Ma nafx jekk Emanuel jew Patricia Arlo jridu jikkonkludu fl-aħħar. Emmeri.
Iva? Mario Kassarien. Ma għajdinna eh, Mario. Sempliċiment għandi domanda. Jekk iva. iż-żewġ eh, eh, le, domanda domanda sempliċi. Jekk iż-żewġ interventi mhm. tal-lejla interessantissimi u se jiġu pubblikati. L-Akkademja b'hekk sejba. Probabilment Mario li Probabilment li nippublikawhom iva. Jiġifieri probabilment iva. Jiena jidhirli li għandhom jiġu pubblikati. Dak kollu tar ngħid. Nimmaġina li iva Mario, ġifieri ovvjament it-taħdita hija rekordjata u ħatitla online il qudiem Imma naħseb li bħala ehm, papers jiġifieri bħala studji ikunu ppubblikati. Per eżempju fil-Malti, forsi fil-Malti Forsi fil-Malti, per eżempju, iva, iva. fil-Malti, fil-ħarġa akademika, per eżempju. Ekku, ekku, Iva Mario, kut tkun idea tajba ħafna u koll ovvjament li jinżammu. Grazzi Mario. Għanna nżommu tradizjoni li mm, dawn it-taħdidiet kważi kważi namlu għoma dan il-ħsib u koll li nġbru il-riċerka u nipublikawa fil-ħarġa akkademika, mhux vera li talterna ma' dik letterarja, ġifieri jekk għandhom il-pjaċir Father Charlot u Dr. Immanuel Mifsud li joffruna, jaddulna il-kitbit tagħhom napprezzawhom ħafna biex nippubblikaw, mhux vera. Ekku, ekku.
Nistgħu nikkonkludu mela jekk m'hemmx iktar kummenti.
Jien nixtieq nirringrazzjakom għax qasetta fil-bidu tal-istedina tagħkom apprezzajt ħafna. Grazzi Manuel. Grazzi ovvjament tal-li accettajt u ovvjament ħattu dan il-xogħol ukoll fuq dan l-istudju. Għalija
eh, kienet ħaġa sabiħa ġviri napprezza ħafna kif qedtilkom fil-bidu Anki kollax il-professur Friġili kont nafu, forsi aneddotu zaħir, jina għamil zmin il-Flerdelin. U eh, kont kont għadni kem ġejt ordnat saċerdu. U meta kien ikolli l-quddis ta' filgħodu, kont nagħmel imsar ninsibu fuq wara tal-quddis. Imma hekk preżenza umli ħafna u inkoraġġanti ma fl-istess ħin l-iktar l-iktar meta taraħ pereżempju jiġi xi ħadd u ma jkollux post u jqumlu hu, ġimmi knisja nies iqumu u ġifieri ma ġifieri eħe, għalija huwa personaġġ kelli laqgħat oħra miegħu hekk u anke fuq livell akademiku, ma dan l-aspett uman kont inħobbu ħafna ta' tal-professur Friġġieri. Professur li huwa l-professur ta' kulħadd fl-aħħar mill-aħħar. Għax inkunu midjunin ħafna leh.
Ekku, naħseb li kollha kemm aħna Patri Xorlu naqblu mal-kumment kollu tiegħek imma l-aħħar biċċa naħseb li kollha kemm aħna naqblu fuqha. Nirringrazzjakom ħafna.